נעכטן נאכט דא ביי אונז אין לעיקוואד איז געגאנגען א שטורעם רעגן, איך קום אריין אין איינע פון די גראסעריס דא, עס שטייט א גוי, דער גוי האט מיך דערמאנט ממש פון די איוואנס פון אמאל, א הויעכע געבויטע, ער קומט מיר קעגן, ער פרעגט מיך צו איך האב קעיבלס איך קען אים געבן א בוסט אויפן קאר. כ'האב קעיבלס, כ'האב געטראכט ווער ווייסט וואס דא גייט פאר, געטראכט א קידוש השם זאל זיין אזוי, כ'קום ארויס אינדערויסן איך פרעג אים ווי די קאר, ער ווייזט מיך קעגן איבער א פארקינג לאט, כ'בין אביסל מער דערשראקן, אבער שוין וואס וועט שוין זיין, מיט מאכן א קידוש השם, כ'פאר איבער מיט מיין קאר אהין, איך פארק לעבן זיינס, ס'גיסט רעגן, ס'האט אונז גענומען צוואנציג מינוט אויסצופיגערן ווי איך לייג זיין ביי זיינס און ביי מיינס. ס'ארבעט יא, ס'ארבעט נישט, ס'גיסט, איך ווער נאס, דורכגעווייקט. למעשה נאך צוואַנציק מינוט זיין קאר האט זיך אנגעצינדן, און האט מיך מורא'דיג ווי באדאנקט, ער לייגט אריין די הענט אין זיין טאש ער זוכט דארטן עפעס'ל געלט, דא האב איך ממש אנגעהויבן צו שפירן ווי די מעשה פון דעם מאשקע וואס האט געטראפן דעם פרץ איינגעזינקן דעם פערד, און ער קומט אים ראטעווען און די פרץ וויל אים געבן א גרויסע סכום געלט, און איך רוף זיך אן נאופ, נאט א פעני, ס'איז געווען א מצוה, איך האב עס געטון ווייל אזוי וויל די אייבערשטער. און איך גיי אריין אין קאר און איך שפיר זיך ממש כ'הייב אן צו פאנטאזירן ווי אין איין טאג גייט ער שטיין איבער מיר מיט א האק אין זיבן יאר ארום און איך וועל אים דערמאנען און ער וועט זיך אראטעמען און ער וועט מיך ראטעווען און איך פאנטאזיר נאך שטערקער נאך העכער ווי איין טאג ווערט ער אפשר גאר די גאווערנער און מ'קומט אריין צו אים און מ'גייט מבטל זיין די גזירות החינוך אנדערע גזירות און ער צורייסט די גזירות ביז איך קום אן אהיים. קום אן אהיים דערמאן איך מיך א זאך וואס די הייליגע טאלצער הארן רבי זכרון לברכה האט געזאגט, א איד קומט ארויף אויף יענע וועלט און ער זעט פאר זיך ווי אין זיין וואגשאהל איז אנגעפילט מצוות, תפילין, תורה, ער האט נישט געלעבט אזוי לאנג, זאגט מען אים ניין, ביסט געוואקט אויפן גאס איין טאג, האסט געגעבן א מאך צו די אויגן, יענע סעקונדע האט א באמבע געדארפט אויפפלאצן ערגעץ, יענע סעקונדע האט א גזירה געדארפט געשעהן ערגעץ, בזכותך איז עס אפגעהאלטן געווארן. שטאטס פאנטעזירן אל תבטחו בנדיבים. מ'דארף נישט שטיין צוואַנציק מינוט אין א רעגן העלפן א גוי, אפשר אפשר וועט ער דיך אמאל ראטעווען. א איד גייט אויפן גאס ווי א הייליגע איד, ער שטארקט זיך, נאכאמאל און נאכאמאל איז ער מבטל גזירות, ער ראטעוועט אידן, ער ראטעוועט זיך און זיינע דורות הבאים.